Yn y fideo hwn, hoffwn drafod ein cynnydd wrth gyflwyno cyfrifiadureg yn Ysgol Uwchradd Islwyn. Un o'n tasgau cyntaf oedd penderfynu ar ein platfform dysgu. Rydym wedi gwneud penderfyniad i ddefnyddio Google for Education a Hwb. Rydym wedi creu gyriannau rhannu uh, Google, un ar gyfer rhannu adnoddau o fewn ein hadran, ac eraill i rhannu gydag adrannau eraill ar draws yr ysgol, ac yna gyriannau eraill i rhannu gydag ysgolion lleol. Cyfnod allweddol 4, rydym wedi prynu adnoddau o Zigzag Education ac wedi gwneud defnydd o adnoddau o fanc adnoddau Cybac. Cyfnod allweddol 3, rydym wedi gwneud defnydd o'r gwaith gan Sue Sentence a Nicola Lacey. Mae prim yn sefyll am predict, run, investigate, modify a make, ac mae'n dull strwythuredig hyfryd o gyflwyno Python yng nghyfnod allweddol tri. Rydym hefyd wedi gwneud defnydd o BBC Microbit, Edison Robots a ideabot.org. Rydym wedi rhoi rhai o'n dysgwyr mewn cysylltiaethau fel Cyber First a The Matrix Challenge. Mae rhai o'n dysgwyr wedi cael eu dewis i gynrychioli ysgol yn y rowndiau rhanbarthol terfynol. Rydym wedi gwneud defnydd o Craig a Dave, Seneca a Computer Science UK. Camfiam fod yr adnoddau gan Computer Science UK yn arbennig o ddefnyddiol yng nghyfnod y 3 a chyfnod y 4. Pan oedd gennym rhywfaint o adnoddau, roedd rhaid ni benderfynu sut roeddem yn mynd i'w ddysgu. Penderfynom ni ys byddwn ni'n sefydlu safle Google. Mae hyn wedi'n galluogi i uwchlwytho fideos ar gyfer ein dysgwyr. Mae wedi caniatau dull sgyffalsydd ar gyfer ein dysgwyr ac wedi personoli ei dysgu ac yn symud ymlaen pan fydden nhw'n barod. Rydym wedi sefydlu Google Classrooms ar gyfer pob un o'n doswyddiadau ac yng Nghamlas Rhwyl o Pedwar rydym wedi sefydlu ystafelloedd dosbarth i alluogi ein dysgwyr i ymarfer cyn bapurau. Rydym wedi defnyddio Google Docs ar gyfer pob un o'n llyfrau gwaith yng nghanol llwyddo 3 a chanol llwyddo 4. I gychwyn, wnaethom sefydlu llyfrau gwaith a fyddai'n ymdrin â'r cyfan o hanner tymor. Roedd rhain yn anodd i ddefnyddio ac yn fechus, um, ac ers hynny rydym wedi rhannu'n darnau'n llai. Dyma enghraifft o llyfr gwaith o gyfnod llwyddo 3. Mae'n dangos y clawr, y tasgau a thocyn gadael. A dyma enghraifft o llyfr gwaith o Gynwyll Wylo Pedwar. Mae'n dangos clawr, pynciau a chwestiwn arholiad gan naill ai Cybac neu Educas. Mae'r pynciau yn y llyfrau hyn wedi dod o'r Guidance for Teaching Notes ac o'r llyfrau o dditano. Rydym hefyd wedi defnyddio trefnu'r gwybodaeth, ond nid ydym wedi gweld y rhain mor ddefnyddiol ar llyfrau gwaith. O ran adborth effeithiol, rydym yn gwneud dannedd o Dirt ac o Closing the Gap. Mae'r rhain yng nghefn ein holl llyfrau gwaith. Yng nghanol llwyth o tri, rydym yn gwneud dannedd o docynnau gadael topig, ac mae'r rhain yng nghefn yr holl llyfrau hynny. Rydym hefyd yn defnyddio gridiau asesu cyfoedion a hunan asesu. Mae'r rhain wedi dod o gydweithio ag Ysgol Gyfun Rhisga. Rydym hefyd yn gwneud defnydd o'r adran marciau newydd yn Google Classroom, er bod hyn yn newydd i ni ac yn rhywbeth rydym yn gobeithio i ddatblygu ymhellach. O ran asesu yng nghanol y twyllo pedwar, asesiad gan yr athrawon yn sicr. Dyma enghreifftiau o brofion pwnc a ffug arholiadau. Mae gan brofion pwnc ar y chwith adrannau gyda chyn-phapurau yn ogystal â'r ffug arholiadau. Gobeithiwn drwy roi'r adborth effeithiol ac atgyfnerthu dysgu, y bydd dysgwyr yn gwella eu graddau a canlyniadau ar diwedd cyfnod hwyl y pedwar. Felly dyna ein siwrnau hyd yn hyn, a dyma'r meysydd y hoffwn ei edrych ar yn y dyfodol. O ran y cwricwlwm newydd, yn gwaith gyda blwyddyn saith, roeddwn ni'n edrych ar ble mae dysgwyr wedi cyrraedd yn ei dysgu, a ble byddai angen iddyn nhw fynd, a camau y byddai angen iddyn nhw eu cymryd i gyrraedd yno. Rydym yn edrych ar y maes dysgu a profiad, y datganiadau What Matters a'r Progression Steps. Rydyn ni'n edrych ar asesu a rhoi adborth gyda apps fel Flipgrid a Google Forms. Hoffem wneud defnydd o Google Forms i ddangos ein ffurflen cyn ac ar ôl a dangos y siwrnau dysgu mae dysgwyr wedi wneud. Hoffem wneud mwy o ddefnydd o rai o'n darparwyr allanol, fel Technocamps, Endec, Prifysgol Caerdydd a De Cymru, a gyda'r Prifysgol De Cymru yn arbennig o ran Cyber Deigelwch. Hoffem wneud defnydd o rai o'r apiau Google fel Jamboard, rydym eisiau sydd yn ddefnyddio ac ar y cydweithio, ond rydym yn gobeithio defnyddio'r rhain ymhellach. Rydyn ni'n hoffi'r gwaith sydd wedi creu gan Nicola Wilkin, a gobeithio byddwn ni'n gallu defnyddio hynny'n llawer yn fwy gyda cyfnod rhwyl o tri. O ran yr ymchwil sy'n digwydd ar hyn o bryd ym maes addysg, mae llawer hoffem edrych ar yn y dyfodol. Rydym eisoes yn defnyddio Bloom wrth ystyried ein What Matters Statements a Progression Steps. Hoffem hefyd ystyried gwaith Barak Rosenshine, John Dunlosky, Tom Sherrington, Ollie Cav, a'r gwaith sydd wedi bod y tu ôl i Doctor Ice a The Sutton Trust. Mae'r rhain i gyd yn feisydd y byddem yn hoffi ei wella wrth symud ymlaen, felly dyna oedd ein taith a'n map ar sut ydym wedi bod yn darparu cyfrifiadureg yn Ysgol Uwchradd Islwyn. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw adborth a allech fod gennych i'r cyfeiriad Twitter ar waelod y sgrin.